chidziro chevanhu uchiita seuchati uisira mudhuri pano he ndiwaniwe unodaiko he saka kutsvaka mailoki ndokunoita kuti uye ude kubondomora mudhuri wedu pano Ha? Unodei? Kuda madomasi. Saka iwo matomatisi ndo aunga uya kubva kumba kwenyu kuya uzobhogomorana namagedhe vanhu. Unomboziva kuti zvinovakwa nemari here izvi? Ha? Chiiko newe nhaiwe? Nokuda kwetomatisi woda kuda kutsakatisira imba yedu panapa. He? Chii? Asi mavata nayo kai? Sorry henyu mother ndeyechingwa. Ndabika supu. Saka icho chingwa chamakwanisa kuzotenga nhasi ndocho chomototi nyangadzira isusu takazvigarira padzimba dzedu. Ha? Haundipindure here iwe? Iwe mai Loki. Mai Loki hey. Haiwe umhanya kuno kuuya kumunhu wako uyu uchaita sachawisa chidziro chedu panapa. Nokuda kwamatomatisi shuwa. Saka ah, ndo zvamungapopota izvozvo shuwa mungaswera mukira kupopotera makastoma angu shuwa ndapopota kuita sei ndakuzvifarira ah, ah, handina kuzvifarira saka makukona kungovhura gedhe ipapa ndo zvamakonewa une mask here munhu wako ndichivhura kwacho zvakaoma chioma chiko zvinokuomerai ndaimudiwe zvakunoma kutinamagugu umwe wamumbuya mushure vaya vekokoko kwakapiwa nanipiwo box nyowani yapano naye wanga watotanga naiwe hati makastoma angu chinotaridza kuti ndivape adress chii nomagugu wakatosvotora mimba iya nhaimi asi hawaikona kuisvotora yaisina mudzikaiya ndo zvaavinga here panapa aiwa siyai ndiseve makastoma angu ndega siyai ndiseve makastoma angu ndega kastoma noma here saka aiwawo uchikona kuita zvechikwaga kani uchimanyidzana nevarume unovapedza varume nhaiwe nomawavingeyi hako iwe nomaokuda ah, manje madomasi unoda mangani koti bere 10 bond saka rimwe ndo rawapesanisira unhanga hwako kuya kuzoti saka zvinei nemi zvinei nemi izvozvo mukadzi mukuru ndimunomatengesa here madomasi acho asi varumewo varegeiwe ah. abstinence hauna kuiwa kuchikoro iwe noma zvako iwe unozouya wocheka time time ndofunga dai ndabva kuorder uko usazviteedzera zvamai ava enda maka endaa mazuva ano ah. usiyane nevarume vevanhu iwe ah, ita zvechikoro uko hauvi wakaita sei ah, asi madha chii chii chaizvo chaizvo chii ama 2000 ndaita sei chii chamanga muchitaura ipapa chiri kuitika murai ndakakudzei kuti chii ndakakudzei kuti chii ha imika ah. imika ah, ina musvodi papa hamusvodi ah, eh, pandakakudzei ndakati kudii ndakati kudii ehe saka izvezvi mukuitei ndokuudzai nyaya yekuti muudze muridzi wacho aripo madhaka madhaka ndosaka ndisingazokuane zvivindi mbuya mushure vangaudzaiwe nyaya pane chinogara moyo zvine basa rekoimi munochengeta chii chamunochengeta Ah, indogara pano iwe ndiwe unondivigira nyaya. Hai, wawo dei imi musingadzidi ndikudzai. Hanti ndimi motodzidawo nyaya dzacho. Ah, tibvigwe. Shwa ndingakona kungoita rike. Eh, zve nekuti mne muchidzida nyaya dzacho ndosaka nchiya ndikudzai. Tonga musingadi zvinhu ipapa. Asi chakatoshotora chimwe nayo chimwe. Chakatoshotora naiwe. Iwe. Mother munondipona. Chirenge chichingoto Ah, anohwa here iyeyu? Eh. Makaitira sei papa anohwa? Ah. Achiona zvekuti achiwi. Apa chakutofamba famba. Ah, awi. Eh. Noma. Ah, Noma ndiye asinganzwi. Noma ndiye asinganzwi. Eh. Makamutoya sei papa munononge mwana kwaye baba? Ah. Ngatisene zvedu kutosiyana nazvo. Aiwa, chero iyo body yake makaita samu. Ngachiona.